Pnawn da, a croeso i'r sied gweddi yma yn yr ar gefn yma yn Edarn. Ymddiheuriada os nathoch chi trio gwylio hwn bore ma, problema technegol mae gennau ofn, a nath o ddim gweithio'n iawn, ond da ni yma eto yn mynd i roed tro arall arni. Croeso cynnes, gobeithio bod chi yna yn iawn. Mae heddiw yn... Falle bod chi wedi colli trac o'r amser, dwi wedi gwneud chydig, ond heddiw di'r pumed Sul yn y Grawys. Uh, mae enwi fatha uh, Sul y Dioddefaint. So heddiw dyn ni'n dechrau troi ein meddyliau tuag at y groes, at Calfari, a dioddefaint yr Iesu yna drosom ni i gyd. Beth mi fod yn ddistaw am eiliad, Distewi ein calonnau a'n meddyliau ar ôl diwrnod prysur a dryslyd mae'n siŵr, fatha'r wythnos sy wedi bod yn barod. A gofyn i'r Arglwydd mynegi ei hun yn ein calonnau, yn ein cartrefi, a fod yma yn rym yr Ysbryd Glân. Rydym yn galw ar yr Ysbryd Glân, a fydd yn siarad gyda ni ac yn gwrando arnom ni wrth i ni addoli, darllen a gweddïo. A da ni'n cwrdd gyda'n gilydd, yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Tyrd, Ysbryd Glân, llanw calonnau dy ffyddloniaid, a chynnau ynddynt dân dy gariad. Anfona dy ysbryd a chreu'r hwy, ac adnewyddu wyneb y ddaear. Nawn ni fod yn ddistaw eto rŵan am weithred o edifeirwch, i edrych yn ôl drost wythnos a fu. Wythnos reit heriol, ond falla hefyd efo funudau ac cyfnodau o ddaioni a hapusrwydd Ond falla da ni ddim di bod cystal a odda ni'n gobeithio. A trwy cydnabod ein pechodau, a'n hangen am faddeuant, rydw yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Da ni'n gofyn felly. Trigar ha wrthym, o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, O Dduw, dy drugaredd, a dyro i ni dy iachawdwriaeth. Bydda di, Dduw, ein Tad, fadda i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a roddi ni ras, a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Trown rwan at air yr er- arglwydd yn yr ysgrythurau sanctaidd. A ddarlleniad gynta yn dod o lyfr y proffwyd Ezekiel. Hanes gweledigaeth dyffryn yr esgyrn. Daeth llaw yr arglwydd arnaf, Ac aeth â mi allan trwy ysbryd yr Arglwydd a'm gosod yng nghanol dyffryn a oedd yn llawn esgyrn. Aethon ni nôl o blaen o'i hamgylch, a gwelais law- lawer iawn o esgyrn ar lawr y dyffryn, ac roeddent yn sychion iawn. Gofynnodd i mi, Fab dyn, a all yr esgyrn hyn fyw? Atebais innau, O Arglwydd Dduw, ti sy'n gwybod. Dwedodd wrthyf, Proffwyda wrth yr esgyrn hyn, a dywed wrthynt, Esgyrn Sychion, clywch air yr Arglwydd. Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw wrth yr esgyrn hyn, Wele, fe rodda fi anadl ynoch, a byddwch fyw. Rhodda fe wynau arnoch. Para fi gnawd ddod arnoch a rhoddaf groen drosoch. Rhoddaf anadl ynoch, a byddwch fyw. Yna byddwch y gwybod mai my fi yw'r Arglwydd. Proffwydais fel y gorchmynnwyd i mi. Ac fel yr oeddwn yn proffwydo, daeth sŵn, a hefyd gynnwrf, a daeth yr esgyrn ynghyd, asgwrn at asgwrn. Edrychais, ac roedd gywynnau arnynt, a chnawd hefyd, ac roedd croen drostynt, ond nid oedd anadl ynddynt. Yna dywedodd wrthyf, Proffwyda wrth yr anadl, proffwyda, fab dyn, a dywed wrth yr anadl, Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, O anadl, tyrd o'r pedwar gwynt, ac anadla ar y lladdedigion hyn, iddynt fyw. Proffwydais fel y gorchmynnwyd i mi, a daeth anadl iddynt, ac aethant yn fyw, a chodir eu traed yn fyddin gref iawn. Yna dywedodd wrthyf, Fab dyn, holl du Israel yw'r esgyrn hyn. Y maent yn dweud, Aeth ein hesgyrn yn sychion, darfu am ein gobaith, ac fe'n torwyd ymaith. Felly, proffwyda wrthynt a dywed, Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, O fy mhobl, yr wyf am agor eich beddau a'ch codi ohonynt, ac fe af â chwi'n ôl i dir Israel. Yna, byddwch chwi fy mhobl yn gwybod mai my Fi yw'r Arglwydd, pan agoraf eich beddau a'ch codi ohonynt. Rhoddaf fy Ysbryd ynoch, a byddwch fyw, ac fe'ch gosodaf yn eich gwlad eich hunain. Yna byddwch yn gwybod mai my Fi'r Arglwydd a lefarodd, ac mai my Fi a'i gwnaeth, medd yr Arglwydd. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr ar-, wrth, wrth yr Eglwys. Diolch, a fo i Dduw. Daw'r Efengyl o Sant Ioan heddiw. Yr unfed bennod ar ddeg. Hanas Lazarus. Yr oedd rhyw ddyn o'r enw Lasarus yn wael. Yr oedd yn byw ym Methania, pentre Mair a'i chwaer Martha. Mair oedd y ferch a eneiniodd yr arglwydd ag enaint, a sychu ei draed a'i gwallt. Ei brawd hi, Lasarus, oedd yn wael. Anfonodd y chwiorydd felly neges at Iesu, Y mae dy gyfaill, Syr, yma'n wael. Pan glywodd Iesu, meddai, Nid yw'r gweiledd hwn i fod yn angau i Lasarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i Fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Pan gyrhaeddodd yno, cafodd Iesu fod Lasarus eisoes yn ei fedd ers pedwar diwrnod. Roedd Bethania yn ymyl Jerusalem, rhyw dri chilomedr oddi yno. Ac roedd llawer o'r Iddewon wedi ddod at Martha a Mair i'w cysuro ar golli ei brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu yn dod, aeth i'w gyfarfod, ond eiseddodd Mair yn y tŷ. Dwedodd Martha wrth Iesu, Pe buasid ti yma, Syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. A hyd yn oed yn awr, mi wn y rhydd Dduw i ti beth bynnag a ofynni ganddo. Dwedodd Iesu wrthi, Fe atgyfoda dy frawd. Mi wn, meddai Martha wrtho, y bydd yn atgyfodi yn yr atgyfodiad ar y dydd olaf. Dwedodd Iesu wrthi, My fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, er iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu ynof fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Ydw, ef Arglwydd, atebodd hithau. A rwyf i'n credu mai ty di yw'r Meseia, Mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Wedi ddweud hyn, aeth ymaith a galw ei chwaer Mair a dweud wrthi o'r neilltu, Y mae'r Athro wedi cyrraedd, ac y mae am dy weld. Pan glywodd Mair hyn, cododd ar frys a mynd ato ef. Nid oedd Iesu wedi dod i mewn i'r pentra eto, ond roedd yn dal yn y fan lle roedd Martha wedi ei gyfarfod. Pan welodd yr Iddewon, a oedd gyda hi yn y tŷ yn ei chlysuro, fod Mair wedi codi ar frys a mynd allan, aethant ar ei hôl, gan dybio ei bod hi'n mynd at y bedd i wylo yno. A phan ddaeth Mair i'r fan lle roedd Iesu, a'i weld, syrthiodd wrth ei draed ac meddai wrtho, Pe beasit ti yma, Syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. Wrth ei gweld hi'n wylo, a'r Iddewon oedd wedi dod gyda hi hwythau'n wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad ddwys. Ble rydych chi wedi roi i orwedd? gofynnodd. Tyrd i weld, syr, meddant wrtho. Torrodd Iesu i wylo. Yna dwedodd yr Iddewon, Gwelwch gymaint yr oedd yn ei garu ef. Ond dwedodd rhai ohonynt, Oni allai hwn agorodd lygaid y dall gadw'r dyn yma hefyd rhag marw? Dan deimlad dwys drachefn, daeth Iesu at y bedd. Ogof ydoedd, a maen yn gorwedd ar ei thraws. Symudwch y maen, meddai Iesu. A dyma Martha, chwaer y dyn oedd wedi marw, yn dweud wrtho, Erbyn hyn, Syr, y mae'n drewi, y mae yma ers pedwar diwrnod. Ond ni ddwedaist wrthyt, meddai Iesu wrthi, y cait weld y goniant Duw, dim ond i ti gredu. Felly, symudasant y maen. A chododd Iesu ei lygaid i fyny a dweud, O Dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn i'n gwybod dy fod bob amser yn gwrando arnaf, ond dwedais hyn o achos y dyrfa sy'n sefyll o gwmpas, er mwyn iddynt gredu mai tŷ du a'm hanfonodd. Ac wedi dweud hyn, gwaeddodd â llais uchel, Lasarus, tyrd allan. Daeth y dyn a fu farw allan, a'i draed a'i ddwylo wedi ei rhwymo â llieiniau, a chadach am ei wyneb. Dwedodd Iesu wrthynt, Datodwch ei rwymau, a gadewch iddo fynd. Gwrandewch ar y hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys. Diolch. A fo i Dduw. Mae 'na gyfle rŵan i ni feddwl dros yr eiriau 'da ni wedi'u clywed. Geiriau sydd yn mynd yn ôl canrifoedd, ond eto mor berthnasol ac yn fyw i ni heddiw ag erioed. Dwi isio i ni feddwl am dan tri peth pwysig heddiw. Tri beth i ni gofio i'n cynnal ni a'n nerthu ni ar yr adeg rhyfedd a dwys yma. Peth cynta ydi bod ysbryd yr Arglwydd, anadl yr Arglwydd, yn rhoi bywyd newydd, hyd yn oed i'r esgyrn sychion. Weithiau, 'da ni yn teimlo bod ni ar ganol dyffryn sych, bod 'na ddim bywyd wedi'i gadael yn ynni, a bod 'na ddim gobaith ar ôl, a rydyn ni wedi torri ymaith. Mae hwn yn brofiad reit anodd i llawer ohonon ni ar hyn o bryd. Wedi'n torri ymaith oddi wrth ein teuluoedd, ein anwylion, plant, rhieni, A mae o'n fedru teimlo fatha dyffryn sych heb dŵr a heb bywyd. Ond yng nghanol hyn i gyd, siaradodd yr Arglwydd. Rhoddodd air yr Arglwydd anadl yn fyw i'r esgyrn. Does 'na ddim byd tu hwnt i allu'r Arglwydd i ddod â bywyd newydd i ni hyd yn oed yng nghanol y sychder. Yr ail beth rhaid i ni gofio ydy tosturi'r Arglwydd, Mab Duw, yr Iesu. Tosturiodd wrth ei ffrind Lasarus a'i chwiorydd. A oherwydd ei tosturi a'i gariad o, roedd bywyd newydd yn dod i Lasarus. Nath y llieiniau fynd yn rhydd. Datodwch o. A gadewch iddo fynd, medd yr Arglwydd. Falle 'dach chi'n teimlo bo' chi wedi rhwymo, y rhwymedig, wedi eich dal heb gallu symud yn rhydd ar hyn o bryd. Ond tu allan i be' sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd yn y byd, ma' 'na gymaint o petha sydd yn ein cadw ni wedi ein rhwymo A falla, mae yna gyfle yng nghanol hyn i gyd, i ni ddatod y rhwymau hynny, a bod yn rhydd mewn ffordd wahanol. I dod allan o'r beddau yr oeddwn ni wedi adeiladu ar gyfer ein hunain. Gormod o gwaith. Gormod o poeni am dan pethau sydd ddim yn bwysig bellach. A falla 'da ni yn cael rhyw fath o gipolwg Ar sut fedra'r bywyd fod yn wahanol? Sut fedr ein ffocws ni bod yn wahanol? Sut fedar ein se- yy ein pwysigrwydd yn y byd newid? A trydydd beth ydy, mae Duw gyda ni ym mhob peth. Medd Sant Paul, y bod yr Ysbryd Glân yn dod i ymgartrefu gyda ni, bod o'n wneud i gartra gyda ni. Ac os ydy hynny'n wir, dydan ni ddim ar ben ein hunain, faint, sut 'dan ni'n teimlo'n bod ni ar hyn o bryd, os 'dach chi yn byw a'ch ben eich hunan, neu wedi eich neilltuo o'r gymuned, dydych chi ddim ar ben eich hunan, mae'r Ysbryd Glân yn dod i ymgartrefu gyda ni. Ac oherwydd y tosturi a'r cariad a'r bywyd newydd 'da ni yn gellu profi, dydan ni ddim ar ben yn hunain. Dwi siŵr bo chi fatha fi 'di gweld o gwmpas y lle arwyddion yn llawn gobaith a lliw, ma'r plant wedi bod yn tynnu llunia o enfys a 'da ni'n gweld geiria fatha, daw eto haul ar fryn. Bydd wych. a cariad, a ffydd, a gobaith. A mae hwnna'n Drindod arall bwysig i ni gofio. Y ffydd, y gobaith a'r cariad sydd yn mynegi i ni trwy y Drindod Sanctaidd yn ymgartrefu gyda ni. Gadewch i ni felly jest cymryd eiliad i feddwl am hynna cyn troi at yr Arglwydd mewn gweddi. Ysgrifennodd y Santes Teresa o Avila mai Nid llawer o feddwl yw gweddi, ond llawer o gariad. Felly treuwn amser ger bron Duw mewn tawelwch hefyd. Gweddïwn ar y Tad. Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengyl a'i cyhoeddi. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw trugarha. Am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cynhedloedd. Gweddïwn arnat ti, Ein Tad, O Dduw trigger ha. Dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar eu hanghenion, yn enwedig ein gwasanaeth iechyd a'r gofalwyr a phawb sydd yn gweithio mor galed i cadw bob dim yn rhedeg. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, trigger ha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb a garwn. Fel yn ni teimlo yn agos mewn ysbryd os nad yn gorfforol. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, O Dduw, trwy ger yr ha. Cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddïwn drostynt, I drugaredd a nodded Duw. Dad trugarog, derbyn y gweddïau hyn Er mwyn dy Fab, Ein Gwaredwr, Iesu Grist. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd, Wedi'r Arglwydd. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. Dele dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys. Megis yn y nef, felly, ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, A maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Da ni'n dod at ddiwadd yn amser gyda'n gilydd rŵan. Addolwn di, O Grist, a bendithiwn di, oherwydd trwy dy groes sanctaidd fe brynaist y byd. Dricarocaf, Dduw, a weredaist ac a achubaist y byd drwy angau ac atgyfodiad dy Fab Iesu Grist, caniatáu i ni, drwy ffydd ynddo ef a dioddefodd ar y groes, orfoleddu yn nerth ei fuddugoliaeth, trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy'n fyw y cydteyrnasu gyda Thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Bendithied Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Rydyn ni'n troi'n ôl rwan at ein gweithgareddau bob dydd, yn cario gyda ni yr hyn rydyn ni wedi'i dderbyn yn ein meddyliau ac yn ein colonnau. Ac felly, yn ôl at fywyd, i fyw mewn ffordd newydd, i newid, i dderbyn gras ac i fethu, i ddyfnhau'r gawod y mae Duw yn dymuno ei lenwi, i ddychwelyd pob ddydd at ffynhonnell bywyd a chariad, Iesu, Gair Duw. Diolch am ymuno gyda fi pnawn ma, gobeithio Fyddwch yn ei ymuno eto wsos nesa ac yn y cyfamser, cadwch yn saff ac yn ddiogel, cadwch y ffydd a ddaw eto, hael ar y fryn.